Eh, sa mathomo ke rata go leboga nako ya gago ke a tsa gore ke di-festive batho ba busy ba bangwe ba emaema ba bangwe ba ikhuditše mara o tšere nako ya gago wa dula le rena fase so ke rata o o leboga gore o re ona rile ebile o re amoetše ka mo gae go lebogana nna le nna ke no leboga gore Ee, godimo batho ka moka le kgethile nna gore le tle le be le nna today le nna ke re ke a leboga kudukudukudu ee eh, fela ke di-festive but um ka di-festive re no ba le nakonyana e le goreng re ba le nakonyana ya rena ba ba le nako ya mmereko but anyway go leboga nna so a re thome mathomong re tsebe gore botsebotse matlo o seketa ke mang o tswa kae mm. batho ba ba nyako go tseba gore mmatlo o seketa ke mang o ka ba botsa wa reng ka wena mm. okay mmatlo o seketa um maina ka ka botlalo ke mmatlou salamina seketa but go nna le leina le le gore ke gotse ka lona ke sa gola le le gore nka se gore ke a le rata now but ka lebaka la gore le ngodišitše ke lena la ka nka se lahle ne ba mpitša nono gore gore why ba re nono a ke kwešiša ke re gantšhi ngwana se ba yo re nono nono so a ke kwešiše le gore maybe ntše ba nralokiša ya ba leina la ka or ja but ke leina le ke gotseng ka lona so batho
ba bantši ba ntse ba ka nono so la mmatlou ke ka lebaka la mmušo mo ke o šomang then salamina kore maina ka moka ke gotše ka nono ge ke fihla sekolo ge ke thoma tsena sekolo ke ya ya ba salamina ka gola ka lona ge ke thoma bereka ya re matlo eh, so ke tle ka lahla ka moka maina mara ba ba o tsebile go tloa bonnyaneng ba o bitša nono ya o sa le nono ge motho a ka re nono ke a lebelela ke a tsela gore Wo o ra gore wa ntseba go tloga bonyaneng. Ee. Gomme wa ka re, Salmina, wo ke tšwa le yena sekolong. Wa re, Mmatli, wo ke no tseba gore ne o ntsebile gona bjale ke thoma go bereka. Ee, so ke, ke maina a ka. So ke nna ngwana wa bone wa Kwena le Kwena Seketa. Ee, ke nna ngwana wa bone. Ee, ke nna um ngwannyana wa bobedi. Ehe. So nou ka ge re šetše re le three. um sese ya ka ile ya re tlogela ka 2008 so gane bjela šetše re le ba bararo gore ke nna um kgadi ka gare ga maswana ee šetše mmatlo o theletše mang mmatlo o salamina o theletše mang okay um mmatlo ke theletše kokokhukhu ah, ee kokokhukhu a ka ke ena mmatloo so ke theletše yena then salamina ke theletše mmane aka oh. e gora gore maina a ka moka ke theletše a na le kwa tswang gona ya o na le mo a tswang gona okay so a re tsene tabeng ya lerato la gago la radio a a se a ntšhi o ka khumana motho a gola re yena o ko bala ditaba radiong gore o nyako o bereka radio ga se a ntšhi mara wena o kgethile o reng o nyako o bala ditaba o ba um career ye ya o bala ditaba e o humane somehow ke nto e le gore gale o e nyaka o ba o tsene jwang ka mogara ditaba um e re ke thome so radio ke thomile ke le motheeletši wa radio Pele nka šoma radiong, ke thoma ke le motheeletši, ke no theetša diradio tše di fapa-fapaneng. So, lerato la ka le radio le thomile ke sa le motheeletši. Then from there, ya ba e le gore ke sa le sekolong, ke sa le high school, then ka no kwa kwalakwatšo ya gore re nyaka bagaši ba mengwaga ye twelve go fihlela ka fifteen years. No sa dira grade mang?
Sho, At that e be e be re bitša ke grade mang uh, grade nine i think Eh, eh, form two. yeah form two Eh. e be ke dira form two ka nako tšewe then ka no ka no tša chance ka no rata ke e re ke noya ke ko gore na bampitša and nako tšewe le mmoletše a ke tsebele gore na ke sate tše dife ke no tseba ba no re no moletše ke the site mara radio station a ke tsena ke mokae a se ke kwele gore na ba re closing date ke neng mm-hmm. gona ke nako ma o ba o kwele papatso e ba re ba nyaka batho re nyaka batho ka ratsa mm. keng ka mokgwa le gore ke ke theletša radio ka gona ene bentše ke wisha ke ke puša rena batho ba ba gasha ba le mokae mm-hmm. eh, ba ntse ba dilo tse ba di bolelang ba di tšea mokae ba di sabela ke batho goba go diragala eng bono ba le tumo e o nyaka go tseba gore o diragala eh, e le gore batho ba ba tšee dikgang nako mang ka gore o no kwa ba bolela o ka se o kwe mohlomongwe wa tšere dikgang le motho goba a re mo motho a re tliša nyengenyana ke kipuša dipušo tše dintši so e ile ka sepela ke ke ya moleje fm um nako tšeo e be e sa le ka mola sekolong se se phagame sa seohai ee so e be ke sa tsebe le gore na radio e mo kae nna ka gopola ka ke puditše re ka mošate a koloi ya tla that time koloi e be e sa le five rand taxi e be e sa le five rand so tsamaya o le one Tsamaya ka lebala.
So, hur, mošat. Ape ke fla mošata moletše FM. Batho ba bantši moletše FM, a o no moletše FM eno. Ga re mba emo, and le mošata ke tsena ke mo kae. Ke no mo driver ka re ke fologa mošata. O la tlhaola. And then remember be ke sa le monnyane. Yeah. O swa bola o botša motho gore ke a pleke swa ko teng. Ee. O no tsamaya.
O no ba le letšhogo le le la gore ba tlo lebelela jwang. Wa tseba nako e ka mphile ten rand, five rand ao ya five rand ao bone. Gape ke fihla ba re mona ba re wa tseba sekolo se sešo ga ya ko tsebe.

A re, Monna ra owa, nna ke cleaner ka kua, ke ya gona, a le jalo. A nama a sepela le nna. Ge ke fihla, e be le closing date, le nako ya go tlo tsalela e nfetile. Sa o fihla o humane ba feditše. So, ya, ke humanišitše ba re, Aowa, gape o theditše promo na? Then ke re, No, ke kwele. Then o kwele go tswalela nako mang?

ke tsamaya a ke tsena ko namela taxi kae tšhelete e fedile a sa e fele ke tsamaya ke tšhelete ka five rand ka five rand eh, eh.
then awa ka boya gae then a ba le gore ba mfounela ra di auditioneng mm-hmm. then ne be re le ba mm, eighteen ya no sefa sef ya no sefa sef um la mafelelo ba tse re nako e telele be re le four mm-hmm. then from there ra šala re le two Re tlogile e ba mova moletša from from Shuhai to eh mo la dutšeng gona gane jwale re movile re le we were two then ra no phusha ntše re le dithakana tša moletša FM re phusha until ebile ke šala ke le one to this day to this so day how long has it been amjalo una le bona yo from 2006 go fihlela le gono Ke gale.
so o thomile o thomile ka show e feng ga o fitlha o thomile show e feng um go bo o bona le projecteng wa abc ulwazi Okay. e be e le lona ba thoma implementa di-show tša bana e ko di-radio stationeng so moletše fm ntše e le nngwe ya di-radio tše e le goreng that project e ba gona So ke yone e le gore gabotsebotse e mpuletše mabati ya ABC Ulwazi. Then from there ke mo ba creatang eh, program ya bana ba bannyane. Then ke mo ke tseneng. Then o tloga gona mowe ge tšentše ke ntše ke gola ke re age o na le mo le gore e fihla bojelo jale gona a o sa Ga o le sa mo ba qualify-a bona ka mo. potential. Eh, then ba no o fa dišoo tše dingwe awa mohle fa re fetile. a o no mo o se o tsene gona Ha, kore show ye seng ke ke e tsene maybe ke jazz i can say Party time, um, le eng? Fela. So mara mme bila ba ruti ya.
So ka mokana tsona o di fitile ka mo.
Ke fitile ka mo. So re ya re season radio presenter. Ya. A no ntho ka se di program e lengwe ba ka fa yona wa itshwara. Ke tlo khaila.
Wa itlhatlhamola. Ke tlo itlhatlhamola. So so la rato la ka le re dule thomile ke sa le mothelege. Then ene le mmeje because of ke thomile ke sa le monyane. So ga ne jalo gore a ke a ke imagine bophelo ba ka ntle le radio ke bona o ka re ge le ge nka khumana mafulo a matala somewhere but e se radio ke bona o ka re ke tlo phela nka se ke pshina ka bophelo ba ka ke tlo hloka ntho e le ya gore mara radio e kae ke lerato la hao ee mo kgauswi le nna so o bolela ka mafulo a matala jwa tje The Future, o lebeletše o fihla kae ka, ka career ya gago ya radio gabotse kore o ipona o le kae eh, in the near future o tloa moletši fm Aha. Um, ka ge ke boletše gore nna ke thomile so ke sa le monyane ne ke ke thutile dilo gannyane gannyane gannyane gannyane gannyane um like now i'm a news editor remember ke thomile ke s- ke sa ba le ditaba Ke thomile ke le presenter ke sa rutiwa ke sa le monnyane um di show tša boletanyana ba ba fa di show tše dingwe tša di drive show remember o ka bona ba fa drive show or maybe a talk show o tsebe gore mmu o ra gore o butšwitše then from there ka bona gore a tsaya keng I have to explore ke se ka no lebelela go gaša fela at least ke tsebe ka mo le ka mo then ka no kgopela ka re be ke kgopela go bala ditaba ba re o ka di bala ka re ke bona o ka re ke tla di bala then ka rutiwa go bala ditaba ka kgona ba ba nkiša on air so now ge ke bolela ke na morulaganyi wa ditaba ke na news editor so a a mo ke leng gona a se a ke lebelong la gore ke nyaka go fihla kae gore a se ke jage ke ke puditse gore dilo ga nnyane ga nnyane i will learn from each and every department but la mafelelo future ka ka ra radio ke nyaka go bona e le nna molaodi wa radio station mafelelong gore na neng Di tla tseba ke Modimo. But ke nyoko ke ipona ke fihlile mo. But in the mean time ke dirang ke ke thuta. A ke nyako jo wela ka gare o khumane dilo di pala. Yeah. Ehe. So a botlhokwa ba ba community radio station uh, if motho was to ask gore botse botlhokwa ba community radio station ke ke eng ne o ka re wa tsa phuti ke lebogile question o e botsišitšeng because of batho ba bantši um Ge ba bona a community radio station ba no ke potša o ka re ke lefelo le lengwe la go bapala, ba no ke potša o ka re ke poleke e nngwe e le goreng a ba a ba e kwešiše gore na go diragalang ka yona. So e re ke bontšha gore a community radio station e tloga e le bohlokwa kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu kudu. Sa mathomo ge ke le Mmatlouso ke ka lebaka la community radio station. Commercial radio station e be e ka se ntšee ke le ka mokgwa wo. Um, di, di, di, di, diyalemoya tša lekgotlakgašo la Afrika Borwa e be di ka se ntšee ka that age, ke sa ke thuta. Mara, a community radio station e kgonne go mbuilder go tloga mola bonnyaneng. So bohlokwa bja community radio station ke goreng, e ya o aga, e go tšea o le ka ra leswiswi. ya go tšea ya go bontšha light go fihlela e bile o bona dilo ka mokana ga tšona. Se sengwe ke gore as re re ke a community radio station, e lebeletše dinyakwa tša community-ing. Ditaba tše dintši tša community e di tšea kudu. Now ge ba ka re, um ke fe mohlala, ba re go bulwa ntlo ko Moletšegamašamaite, um maybe e bula ke di-organization tše e seng tša mmušo ne, ge ba ka romela di invite le gore kgopela di media houses di tla moletše fm e tlo ba ya mathomo go fihla moo because of ke story sa community and batho ba tlo sekwa but the likes of other radio station tše tše dikgolo sometimes ebile di tlo go witnessa ebile ba ka no se tle wena ka no ka bona le mo ba o kwang ga ona le mo ba o kwang so botlhokwa ba community radio station ke goreng ba lebella dinyakwa tša community le o developer community ka bo yona at large eh batho ba bantši ba tseba radio ka lebaka la community radio station batho ba bantši ba ile gore ba ko ba ko di radio tšela tša ko tša ko godimo kwa ba thomile mo fase e go fihla kwa ba botsa gore naka experience o tšea kae ayo ayo gore ne sentšhe o thomile kae gona fase mo community radio station so without yona Ke rea gago ne ka sebe mo e leng gona. No, and se sengwe bohlokwa ba community radio station ke gore bo ruta dilo tše dintši. Um go na di radio tše dingwe jwalo ka re na le presenter, re na le producer, re na le music compiler, re na le news reader, re na le reporter. Reporter a ka sebe gona, presenter a ka feletša pala ko reporter. Ge um producer e ka se be gona presenter a ka no feletša pala ko dira mereko but community radio station o di apara ka mogana ga tšona So, Go ba mmereko ga o matshiskedi. eme. mmereko ga o eme Eh, eh, ehe eh, eh. mmereko ga o eme wa ke producertša program o tlo ke presentela that program o tlo ke compilela music and everything so o tseba dilo ka mokana ga tšona ke bohlokwa go ba community radio station so if me mohlomongwe ma- mafula matala tšwele barawa re nyaka presenter kae kae o gona. Re nyaka producer, o gona. Re nyaka reporter, o gona. Ga o na mo o sa tseneng. And-e se sengwe sa go kgahliša ka Community Radio Station ke goreng le na le ka mo gare ka mo e go fa di-opportunity ya gore o tsebe dilo tše dintši. O se ka lebelela fela gore nna ke gaša ditaba, wa relax-a, wa phutha matsogo, or nna ke gaša fela, wa relax-a, wa phutha matsogo. Ba go fa opportunity ya gore o ke thute dilo tše dintši ka mo gare ga radio station. So Uh, batswadi antšhi if ngwana a ro tšea career ya ya media especially in entertainment mm. a ba kwešiše for wena support ne e le jwang ka gae ba kwešišitše lerato la gago and then ba o supporta mm. even today o fitlha mo o leng gona ba kwešiša ntho o e dirang um batswadi ba ka ke batho bangwe ba le gore ba ralokile karolo nngwe e kgolo kgolo kgolo From tšatši la mathomo ge ke re ke kwele advert ba re ba nyaka batho Yeah. ke bona ba mphile tšhelete ya gore ke then from there ba nsupporta ba mpuša ba re mona ba re yubela ba le patela ka re mme re sa volunteera ba re okay it's fine and ka nako tšewe nna mma ne a sa bereke papa o be a sa bereke so the question ke gore tšhelete ya ona melane ba e tšea kae go tloga mmotong o ya moletše every saturday question ke gore na ne ba itšea kae so ne ba maker sure ya gore ngwana bona a be le tšhelete for transport ya go ya radio sometimes ke rana mma se gore but lena ke a ngala ba re no a o lese a o lese ke eng ntwa ya o kuka gore ye radio ka re ke ya rata ba re it's fine tšwela pele so batswadi ba ka go bolela nte ba ralokile karolo engwe ye kgole le le gane jalo ntše ke le mosadi ke le independent ba sa e raloka karolo ye kgolokgolo ya go nthekga ka gare ga radio bona zanka ba ba le problem gantši fele ge motho a ka re um ka ra entertainment industry eish ke mathata um ba gana he e tlo le senya he lo tlo rata dino he so bona ga sa nka ntio ba e dira ba no feletša ba mpotša ra tsa ke ngwanaka ye nngwe le nngwe o dirang rena re tlo thekga 100% eh.
which is a good thing go ba le support ka gae le o dira ntho like you're saying nako tse dingwe a ba o patele but you keep pushing because o na le support ka mo gae because ehe a kere go- nako tše dingwe batswadi ga ba kgone go kwešiša gore go phuša ngwana gore a dire ntho e le gore e nyaka ke wena o mo lokela ka ra bothata because of a ka ntša o dira a o theeletša a ya sekolo a studiša wa spenda di-thousand and thousands of rands wa muša sekolong a fetša ba le degree a nna fase a se humane mmereko or maybe a humana mmereko a se dira tšona ya ba disciplinary hire a sa dire mmereko gabotse ka lebaka la gore a se na lerato but molese e re a bontšhe lerato la gage o mo thekge o tla bona dilo di tlo tšwela pele so batswadi sometimes ba swanetše gore ba thiletše nto e kgolo ke gore bona ba re guide a kere ba ska gore ba ska bontšha ba re wena dira ye A ba bone gore na wena o nyoko go dira eng. Bona ba tla ba go guide ba re, Tsaya keng ngwanaka? Ka lebaka la gore o nyoko go dira ntho so. Mara gopola gore di-consequences ke tše, o ke hlokomele mo, o dire se le se. Ge ba ka no re totally go se ka dira, ke mole ba thata, o ba le mathata. And-e le wena lerato lela, le a otšwa. Ee, le a go otšwa, o khumane gore o bona o kare, eish, wa tsaya keng e re ke no tlo, dilo tše tša radio tše e re ke di tlogele. Ke o jolisa, ee.
Ke no tlogela.
Mara ka lebaka la batswadi. Batswadi swantšhe ba kwešiša gore ba, bana ba thekgwa. Gore ngwana a gole, bo mo thekga. Ge e le gore mohlomongwe ntwele a idiang o bona ekare o tlo mo tsentšha kotsi, o no mmea fase wa mmontšha gabotse, mme ebile mehlala la mmotša gore, wa bona, mmamma, mmamma ngo o dirile so, so, so, so, so, so, so. Ke na le history ya batho ba babedi ba bararo ba hlagetšwe ke ntwa e se ngwanaka. Mara ge o fihla mo, leka o ke hlokomele. Wena ka morago kwana o tla no bona le gore wa tseba ke eng, mara batswadi ba ka ne ba mpotša nnete, o ba jwa. Mara ntwa e kgolo gabotsebotse ke thekgo. So now, motho a tlhaletšeng ša rona le balatedi la batho ba e le gore ba o theleditše le yena motho wa ikwa gore le nna ditabang ka di bala goba ke nyako di bala um o- ke advice ya- ya mohutamang e le gore motho o ka mo fa yona if o nyako ba a news reader Aha. or a news editor o nyako o nyako o tsena into radio ke ke advice ya mohutamang e o ka mo fa yona okay um go ba a news presenter

behind the mic gore why a sa kgone go letša koša yela ka mabaka a gagwe. So batho swantšhe ba kwešiše gore a radio station um go na le melao e le gore e gona o e beetše. O ka no bona o ka re go bonolo go leka kua mara ge o ka re o fihla fase le bona wa re aowa ke be ke na le kgahlego ya go tlo šoma mo. Melao ye ba tlo go botšang yona um o ka no feletša o bona o ka re ba go gatelela mara go se bjalo. Remember um diyalemoya Di tsamaya ka license. Yes. License e na le melao ya yona. Melaue e dira lena di presenters ke lena ba le gore swantšhe le e phethagatše. E le ka se e phethagatše ke mathata. So batho ba le gore ba nyaka gore ba nyaka go bereka ko radio-ng swantšhe ba lemoge nto e tee le goreng o le mogaši o neutral. Okay. Ke tlo e thoma so. Yeah. O tsena kereke. um yo itšeng o mogaši a wa swana re bontšha rona o re kweša gore rona tsena kerekeng o favor team e itšeng ya bolo a wa swana gore kweša gore wena o favora team eo so o swanetše gore o be neutral o ka no ba dikgahlagelo tša gago but a di be outside mara thoma go ba on air Ke mo e le gore o thoma go ikopetša go gašetša batho ba ba fapaneng. Latela melao ya mo seteišeneng so le mo sona, ya. And di-challenges ke tše dintši. Batho ba bantši ba swanetše go lemoga gore go šoma bjalo ka mogaši ga se ntho e bonolo. Ebile ga se gore ke ntwa e boima. E nyaka feela go ba focused, wa theeletša, and wa nyaka go botšwa O se ka ke potša. So ge o ka nyaka go botšwa o tlo bona gore go bereka radiong go bonolo. Mara ge, ge, ge o ka nyaka go ke potša o tlo imela ke mošomo ka lebaka la gore ge o bereka mo radiong o swanetše gore o be neutral. Go ba neutral ke goreng? O di, ke gore o ema le nto e nngwe, le, le, le di-views tša motho o mongwe le o mongwe. a ke re a o tše lehlakore ke ntwa mathomo sa bedi swantšhe be le pelo e telele mm-hmm. ka lebaka la gore batheletše ba rena ba na le dilwanalwana a ka no criticiza a ka no a letša mogala go criticiza a letša mogala go roga goba motlho mongwe a dira eng so wena nkile wa ruiwa like is there sa lo ba le incident ya le motho nkile wa roga eh, eh, what happened ke presenter show ya listeners choice e tsena ka sunday mm-hmm. um from three until six so ke nako e le goreng wena o choosa dikoša tše three then from there batho ba no founa ba kgetha ya go ba le di-votes tše dintši wa letša yona no motho o no founa re letša mpša then i had to apologize ke no re okay it's fine then e ke dropa call ka kgopela batheeletše tshwarelo uh-huh. motho a ka ke ipušela gore na why e swantšhe e be nna ke apologize ang gore mara skese because of one person wa founeng a re wena o letša mpša eh. ge nka go roga eh. a kere

Le yena o kgona go ka no mo kgopela tshwarelo. Ee, wa re e le gore mohlomongwe a se o ipshine ka se ke se le ditšeng goba re kgopela tshwarelo tšwa mo yena, then wa continue. Ee, ke ka mokgwa o le gore dilo di ka gona. Um Lehlapa ga le nyakege mo radiong. Um lo lo tsorinya fela fela, o nyakege mo radiong. Ka lebaka la gore re theeletše ke ditsebe tše di fapanego. O theeletše ke motho wa tsena kereke, o theletše ke motho wa setsana kereke o theletše ke motho o mongwe e le goreng yena o raloka ka mahlapa gore o theletše ke bana ba ba bannyane ke batho ba bagolo so go ba re ka mo radiong o swanetše gore o kiketle o se ka felela pelo ande batheletše ba rena ba fapana mm. o na le mongwe a ka no founa goma le gore maybe Ke fa mohlala, ke rile ke gotše ka leina le ba reng ke Nono. Nono, ee. A ke lerate. No motho a ka re Nono o nhlakafakantšha hlogo. But ge motho o mongwe a ka foune a re Nono, nka se re, se ka mpitša ka leina leo, o be wa ra, no! Wa Ke tlo le mo- ke tlo le amogela.
amogela. Mme ebile ba ka explainer ba theletše gore, no, ke leina leo ke gotše ka, ke leina leo ke gotše ka lona. Yes. So, mo, mo, mo o bereka um seyalemoya go bonolo, o nyaka pelo e telele and-e le go kipha nako ya go ithuta. Matšatšing a lekgono bana ba bontši ba bo rena ba kgotile radio ka lebaka la ntho e one. and this thing e be ke kgopela gore ba ile gore ba theeleditše ba underline go no ya on air fela today for 30 second e tšo kipitša gore o celebrity a se wena celebrity fame fame ke yone le gore e bolaya batho ba bantši just 30 seconds mm. kore ebile motho ana um ga se no sho thoma go šoma motšelago o tlo thoma go ya on air next week monday ebile matšatši a le kgone go kudu facebook ya poster O tag a everyone, yes, yes, yes. Eh, then tomorrow, ko re fetša ke pitša DJ, leina la ona o tsere lena DJ Matsatsa or DJ. O lebetše gore na ena o tletšeng, o lebetše that eh, fame. Eh. So, na o swana le na mmatlou batho bantši gomane ba re mona celebrity ka re no am not a celebrity no re mmatlou jo monna so a ke ke pone bjale ka celebrity ke no ke pone bjale ka um mogaši ka motho fela fela ka lebakeng ya go ithuta tše dintšhi remember o ka thoma re wena That 30 second o seno ga tshwara celebrity batho ge o dirile phošo a ba go a ba tlo kgona go bontšha gore wena o dirile phošo mo ba no ke potsa gore no wa tseba so ke bothata bo e le gore batho ba bantši ba lebana le bona ba bangwe ke phuti o ba bereka radio what what o tle moletše fm go tle moletše fm re re okay rena ka mo moletše fm re bereka so o se ka fihla wa re ah nna ke berekile radio ka ka ka ka ka no o tlo ba le bothata because of a o tse system na re e berekiša remember Ke, ke radio a ke re. Ka moka tša tšona ke di radio, re, re, re, re, re a gaša, mara di, re a fapana. Radio e nngwe le e nngwe e na le mandate wa, e na le wa mandate wa yona, gona. yes. E, tše dingwe e compulsory, like yane ya mahlapa bjalo, E, bjalo, e, e. e di tloga di swana. Mara ye nngwe le nngwe e na le mandate wa yona. Like nna gona bjalo ka ge ke boletše gore ke nna news editor, ke, ke, ke position e nngwe e le goreng, Go se na go rapela mokokotlo. Ba ka bona ka Monday o tsentšha resignation o re, Ak sa etsa. Wa re nna ke feditše. But o nyaka lerapo la mokokotlo cause motho o tsena a re, Wa sa ke rata ditaba ke nyaka go di bala, ke nyaka go dira'ng? Wa mo ruta. Wa mo ruta ke re. A di ngwala, wa di edita, wa di'ang. O mmotša o re, Moena ra tsaya ke'ng? Mo ditabeng, a o tle thirty minutes before, maybe one hour thirty minutes before, wa tla wa ngwala ditaba, then from there wa di re-rehearse. Mohlang a thoma go tlwaela, a ka no tsena mo ka five minutes to. Akere o tlwaetše, o fast to prepare and everything, a tla mo ka five minutes to. And yena o tlo botša gore wa tshwana ke dirile mmereko. Beta ba re o dira ka lebelo, ene o dira di-mistake, nna swantšhe ke thome ke di arabela. So. Go bereka um at a radio station go nyaka pelo, pelo fela and o ska o ska o ska fela di colleague tša gago pelo ka lebaka la gore o ka di felela pelo ba tla feletša ba dira di mistake. Nagana o ya on air o kwatile.
E tlo kwale the listeners can actually pick that up Exactly ee. O tlo dira di mistakes. O tlo dira di mistakes ee, ee, ee.
So o swantšhe o be le pelo e telele like motho o mmontšha gore o tsebe keng mo a re bereke so ngwana gešo re bereka so. Mma re bereke so, re bereka so. Ke rata taba e o e thatšitšeng ya, ya fame o reng it can actually mm-hmm. get to, mm. to, to tlhogo tša batho so now wena ke gale o thomile since 2006 mm. mm. o tsene into radio we have social media e le gore ke yona e dirang gore batho ba gafe so o bona e dirile phapano e jwang when it comes to, to radio or mm. media mm. how compare since o thomile radio o fitlha today um wa bona power ya social media matšatšing a legono Social media e takile over everything. E takile over everything. Go ka lebela gane bjalo re na di radio ke tše dintši ka lebaka la um ka lebaka la social media go ka lebela matšatšing a lekgono and um e kgonne go exposer talent ya batho ba bantši kudu kudu kudu kudu um social media. So nna truly speaking a se nna motho wa Wa social media as such. a se be motho wa di-socials but ke ke a kgona go bona on a daily basis gore um social media e raloka karolo e nngwe ye- ye- ye ye- ye kgolo kudu-kudu-kudu maphelong a a- a- a bagaši um ko morago bo khumane o sa tsebe lona o tsebela gore tsa keng o re ke bone mmatlou Swantšho ru khalendara ke no khumana khalendara mo letšatši re se ke ikhumana matlong ka setho ke mo tsebile so matšatšing a lekgono at least o kgona go tsebega nako tše dingwe o tlo kopana le phuta re se nna tleng a mo tsebe pichar o tsebela kae wa tlo ke pichar mara kgonyana ana ke motse yena wa o tseba because of so because of social media eh so social media go bola nte e ralo ka um role nngwe e kgolo kudu kudu kudu Batho ba bangwe Muleti FM ga e kgone go fihla mphahla ya Leke FM mohlala, but because of Facebook ba kgona go go theeletša, o kgona go ya live on uh on socials, so ba kgona go go theeletša, ba kgona go go tseba. Ke nto nngwe e le goreng at least e kgone go re phusha gore re kgone go tsebagala kua le kua. And then the biggest challenge mo e bile e feng and if we overcomile, we overcomile jwang since o le mo radio? Di-challenges tša tše le gore nna ke kopane le tšona, Ke ka saeteng ya tšhelete. Re a tseba gore motho a bereka o nyaka tšhelete. Mara go bereka ka gare ga community radio station um swantšhe o no tseba gore mathata a tšhelete a ba gona. And-e re tlo bona lerato la gago le radio gona moo. Because of this month o ka no se gole, next month wa gola, ye wa gola, ye wa gola, ye wa gola, nna se gole. December o swa o sa rekiša o ya re aowa re tla khumana di bonus, wa khumana le gore maybe tšhelete ya is not enough gore ba ka fa di bonus. So ke ke nto ngwe e le goreng e ile ya re tiiša rena ba bangwe le gore o swanetše o tsebe le gore o bereka ka gare ga community radio station um Taba tše tša mašeleng a di no ba gona bjale, kudu-kudu ge e le gore motho maybe o ka khumana gore o ke associate le di-community radio station tše dingwe. O khumana gore maybe situation le ge e le gore e ka se tshwane bjalo mara sello gantši e ba se se tee. So di-challenges ke tše dintši kudu ka gare ga radio station especially for my side. Ke na le go ba le pelo e telele, ke na le go kwešiša kudu, um ke na le go tšea dinyakwa tša batho nka di bea pele go fihla tša ka. So Motho o kgona gore ka holiday wa tseba gore le a bereka holiday le a bereka le kore o se bereka gago ke tšatši le o tšere day off ntle le mong wa bereka yana ene pula wa bereka Mmerekong, yeah. so motho no foune a re nka se tle mmerekong now maybe o šetše ma two hours o rabala ditaba Yeah. nka se tle mmerekong nka se kgone go tla nka se kgone go bala ditaba o re wena o direng two hours before two hours before Yeah. maybe wena nako tšere ke nyako go tšhaiša you will have to wait gore o bala taba tšeo tša gage Remember o ka se thoma o botša motho o mongwe wa re mang mang a tle tao bale ditaba o no buša rena o tsebile nako mang and e la gore motho o butše ka last minutes a nyake le ka o e tseba so ke di challenges tše dingwe tše le gore ke kopana le tšona but ke no ke potša gore wa tsaya keng um nto nngwe lengwe motho mongwe le mongwe le mongwe wa ke direla tše dingwe re na le ma-intern normally ebile nna department ya ka e ne ba le ma-intern a mantši eh. so gantšhi ge ba tsena ke a botša ka ra tseba ke eng yo manners mm. the way o cooperating ka gona Ke nto engwe ele goreng e tlo, e tlo thuša gore na le wena re berekišane together. Cos nako tše dingwe humana sena batho ba re matlo mare ele ba reka le ma intern man. Ke motho o reka mmitša, Phuti ke mo iša kae? Phuti Monday o mongwe le o mongwe o kiripa palase. O fihla lata. O fihla lata. O ba ka no se o botše selo. Phuti o ile o ka mmotša gore o dirile phošo mo key. A dumele. A dumele. Ke o iša kae? O ka se mmitše motho o ka se mmitše ee mm, mm. so di-challenges tsone ke tše dintšhi yo ba le rone ka o be le pelo e telele go bolela nnete and o kepotše goreng wena you are there to serve because of o ka se kepotše gore you are there to serve o tlo ba ka ra mathata i remember ile ka wa ba le this holiday nka se lebale I was alone mmerekong. Ke beditaba from eight o'clock until five o'clock thapama. Ke le one. Batho ba ke phile mabaka. You are a news editor, swantšhe o dire. Le wena wa ngala. So mmereko kwa gago tshwanetse Yes. o take action. Aha, o se Then ka se then ngala. yeah. Mme ke tlo thoma o ngala di ba off air. Ba la ba sa ba botšiša. A ba se na taba le bona.
Maikarabelo ke a gago. Wena rather bereka ba tle ba re maabane mara ba le taba o le one man he nine hours ka moka bana le one o re okay ke badile because of mabaka a maso not o rena ke tla ngala so ke problem e golo golo golo golo golo ko re o ba head ya department ka ra e community radio station ke mathata because of kua re a bereka gore ke khuditše ke o le mo lifing beside that wa bereka christmas o kgaola ngwa you work 24 seven o 24/7 o mmerekong mmerekong Yeah. wa e bona Ke a o- mm.
ke so a ke o- ke mathata a mantšhi a le gore kopana le ona but all in all go bolela nnete um go o rata radio o ka se bone bjale ka di-challenges tše dingwe you challenge no wa humana solution then Wa tšwela wa tšwela pele, and then wa wa tšwa- gola le wena wa mo gola le career-eng ya wena, ee, gago, le wena wa yes. gola ka bona because of sometimes go ka se nyako face di-challenges o ka se gole Ah, ah, o ka never o ka se se gole bjale. and Go bereka community radio station um dumela go šomišiwa gore o kgone go tlo ithuta because of go ka se šomišiwe o ka se tlo kgona go ithuta. I'm saying this because of nna the time ke ba a ke re gantši ra tseba gore mmerekong ke la gore um Phuti o tsene pele wa tla Mmatlou wa tla Maria wa tla mang mang re ka se beye Maria Phuti le Mmatlou ba le ona re tla thoma ka Phuti. The question ke gore na why o jumpiwa batho ba i three ba fa ona the responsibility le gore na why because of the potential a se o gane o rutiwa a se o gane go botšiwa nto ngwe lengwe lengwe ba re phela o le willing ha o no phela o e dira so na nako e batho bang appointa as news editor already ne o ena le batho ba babedi ba le gore ba šomile pele ga ka and ke no monnyane nyane nyane so automatically ba nyaka ba nagana gore e tla ba bona o tla tsena bona eh, ntle le mongwe mm.
Ka ge šetše ke boletše, the potential, go ba le nako ya mmereko, o nyaka go šomišiwa o le mmerekong, ke nto nngwe e le goreng e dirile gore ke feletše ke humana this position ya ba news editor. Ka gore a ke re mmereko wa ka o fedile, ka tsamaya. Ke re mmereko wa ka o fedile, ka tsamaya, bona nka thuša mo kae? Ge ba re mo nna, ba re ke tšhaišitše e le two ke le mo gae, ba re, Mmatliu, motho wa peka three a gona na, motho wa ba le taba ka maybe ka four, nna ke mo mmotong ka two.

šetše ke le o mogolonyana mm, mm, mm, ke le maybe mengwago ma 2025 i would say maybe be ke rata nyengenyana yeah. but tlhaloganyo ya ka e rile thoma re ke ta phurulwa o oh. ka re nka rata something tla ka no thoma ka radio so yeah. so far i don't wanna lie nka se re e be ke tla ba doctor be ke tla ba le e be ke tla ba le sole ka dibitsi go bolela nnete radio ke bophelo baka yeah. So yeah. without radio, a o bone any other thing? Ai, a ke bone Ai, a ke bone a ke bone and then nthong wa tseba ke bile um excited ka ba ka kwa ke thabile sometimes go ka bona we na le di-listeners ba e le goreng a ba o tsebe sefatlhego Yeah. but o no kwa your voice ka thoko motho wa lea leare this person ke a mo tseba ke thabile kudu um malobanyana mo ke le moketeng so ke bolela le colleague ya kana ke ka mo yena o ka mo rile moketeng o mongwane ke bolela le yena so re tšea di-jokes to ke bona mošemane mongwe wa ntebelela ke a bona gore motho wa ntebela wa ntseba but nna ke tse okay it's fine then ka moragonyana later laternyana nambile wa tla mo nna wa re mmatle o seketa ke wena ma Like ke swabela gore motho wa ntseba Wena fa o ke mo mo tsebe tsebe. o tla mpotša leina ke ra tsa ke ngwaneso a kotse a ke nyako botša maaka a ke a ke gopole re kopana anyway ke wena mang ke a thoma mpotša re mmatlong sale ke thoma o theeletša o sa gaša program ya bana So o thomile le wena career ya gago e sa thoma. ya sale ke o thoma o theeletša from there now ke pala ke o theeletša because of a ke sa berekela mo polokwane a ke go ke gauteng Yes. like i was like

A re no re bolela fela ka re no yes voice ka e tseba e feng sa ke tsena ke e tsebela kae but yena e voice ka e tseba ka mora yona madišedi tša re ya rr matlong ya so ke ntengwe le goreng ile ya nthakgatša kudu gore a tseba ke eng um a re lebalwe o na le batho bangwe ba le gore motho o sa gopola gore na o tšwalo ka ke ke mmotsa ka gore wa tsaya keng o kare a re nno o kare o kare nka bo recorda ka etla ke le tša speakera
o nang le yone ba kgone go kwa gore ga botsebotse um o le, o le mogaši wa theeletšo batho ba ntšhe ipotsela o le mogaši yona motho wa theeletše batho ba o theeletše ene ba bangwe ke di-loyal listeners yes. from carry ya gago e sa thoma to this day o no ra o bolela a kwa gore no way ebile ke a molata ko botsa gore wena ke o tseba from ka kore ka ebile ba bangwe ba ke bile ke bereka lebe ke ile ka co-presenta le bona ke ba lebetše ke ena ke ena
okay ya ke a gopola so ke nto ngwe le gore o bolela nnete ile ya nthacha ka bona gore um ke dira mmereko o mogolo go bolela nnete ee ke dira mmereko o mogolo nna e be ke sa e bone truly Yeah, speaking yeah. e be ke no ke potsa gore motlho no ke no ba ke rata radio ke bereka radiong ke bala ditaba ke fa batho information but in the meantime ke bone gore botsebotse um role e ke e ralokang mo phelong a batho ke ya mantši if i can tell gane jalo Um, ke no re dutše so call ya tsena. Ga se mmatle o re na le problem. Ke tšengwe tšeno gona ebile o ka se tsene. Re na le problem. I remember last time I'm phone. Re be re nyaka ngwana, ngwana ba mo abuse ka gabo. Re mo gomana ka mo ke to question ba ka ga. So people believe gore o ka thuša.
A ke social worker. O ka se ba reject. Okay. Re tla dira ape motho ipotša re bereka radio nswantšhe. O na le access o tseba batho ba ba itseng. E bile a ba re na le access you can do o ka ba thuša wena wena o ka ba thuša wena o fihla wa thuša wa dira something o re ba thuša ne ka dula ka re bana le re dira jang situation ka re ape mo ke obvious yo ba founela maphodisa ba attenda ba tla bona rena ba itša ba iša cause na ka se so ke fonetse maphodisa ba bo thuša tomorrow thapang ba phone he se se mmatle wa sa tle like So bo rore bona ba expecta gore be wena o tlang o tlo thuša. Ebere ke radio batho ba bona le everything ba bona le police ba bona o bona le shola ba bona bona social gore o mo rutisa dilo tše ka moka. So a ba tsebe le gore wena the only thing o ka e diyang ke la goreng be ke nyaka thušo le ka kgona go nthuša ka this thing ke dire eng some advice not gore nna nka tla in person ka tlo tshwara motho.
a o mind o re direla just o re direla something e nnyane o ne re balela di-headlines just no, for our viewers
no a ke sa lebala camera yes, yes. okay okay a na mosadi so ke na o nyaka mm, because of a kere ke mogashi eh. wa ditaba wa mananeo so a ke maybe o nyaka ditaba but i'm interested ke mo ditabeng eh re fe headline mananeo ona re no gasha ngwane sho ka lebaka la gore ga ne jalo re tla reng eh, but okay ba o file ba re gasha okay E re ke ya lesome godimo ga hlogo go latela ditaba ka Mmatlou Sekete. Ke a go leboga Phuti. Batheeletši a re lotšheng thobela tša iri ya bolesome. Ke thoma ka tšeo di rego, Molekgotlaphethiši wa Kgoro ya Maphelo ka mono profenseng ya Limpopo, Doctor Phophi Ramathuba o ipileditše go badudi ba profense go tšwela pele go tšea moento wa go lwantšhana le twatši ya COVID-19. Se ke ka morago gore dipalopalo tša twatši ye di gonele godimo ka mono profenseng ya Limpopo. O ipileditše gape le go badudi gore ba tšwele pele go apara dišeranko le molomo go leka go efoga go golela godimo ga twatši ye. Ke mafelo a ditaba tša iri ya bolesome. Ke boya gape iring ya bolesomepedi. Thobela.
That was amazing. That was amazing. So ha ke makale o bile le motho o ile gore o rile a kwa voice ya gago a kwa gore no. Eh? Wo, o ke nna tlo seketsa. so ditaba šetse di le mo mading Ya, ya. Eh, ke gopela tšatši le lengwe ile ka re ke bala ditaba ke re like re re- re sa šomiša um maphepho ngwana Yes, yes. so that's ebile tšatši le reng be ke se nyaka lephephe mo go nna ke no šomiša le buku ka bala ditaba Mm. Yeah. so ke rile ke ngwale di-story ke ngwale di-story ke feditše then wa tseba ba playful sometimes ke feditše gore has a tša maphephe ke beya mola ke busy ke busy e ka re pa two minutes two Ke kitima ke tša maphephe ke buša le lete. Elele ke di bušitšeng? Ke story se e le gore ke se update-ile. Se ntšhwentšhe ko thoma ka sona. So e ke fihla ko ke bala ditaba mpe ke re story sela seo a se gona. Ke direng gana mo? Ka thoma ka se sengwe. Ka no ke potša ka re Mmatlou, Modimo ko mogole ne Modimo a kgona ene story se o tlo se bala se seo in front of you. Ka se bala.
O tšwa ka tlhogo? Yes. Ka tseba, akere I know the details. Yes. Ntho e kgolo ke gore o tsebe details le gore na story seo is about what. O bolela ka mang? Yes, yes. Se bolela ka eng? The conclusion of the story e bile eng? O ka tseba, o ka tseba tšue e tšhaile. You're, you're gone.
Then ka se, ka, ka se bala, ka se thoma, ka ba ka se fetša. But akere a se ke se bala exactly ka mokgwa o se nyakago go bala, but as long as ke tseba details gore na se bolela ka eng, then ka se bala. So, mogašontši ke na le yena ke bala ditaba gore monna o re, Gona, gape ke maketšwe bjale setori se sengwe o se tswerere phepo se re kae? Ka re, Ka mo. A re, Wena, wena batla ba kwa ba mmerekong? Ka re, Never, script se tsebja ka kwa. So, ke be šetše ke tseba um di a tsena. A ke re, Go thoma, a ke re na re translate go tloga ka Sekgowa go eša ka Sepedi word by word. So ge o le busy o, o, o translator from English to Sepedi, literally wa rehearsa, se a tsena ka mohlogong. Go, kore o thoma se bala pele ka English. Wa thoma wa se ngwala fase, o translator from English to Sepedi. Then ge o fetša wa thoma wa se rehearsa.

Ke two hundred a se two thousand o lebetše. Even in that case e be e leo taba ya go reng le wele ka phoso so le o sena ka mokgwa o ka dira Aa. story sela se a nyakega. Story sela sa nyakega Ehee. and go thoma re ke lebelela ke ke fe mohlala ke re gane bjale ge ba ka no re ke fa mohlala ke re ba no re um wa tšwa breaking story ba no re president Cyril Ramaphosa maybe ba mo golegile. Yeah. Wa bona ntho ke ntho e le go reng e bolela ke mang le mang le dikgogo e le gore di kgona go bolela di ka bolela president ba mo ba mo golegile Yes. so Um if maybe se tšwile story se se tšwile a kere maybe e rile breaking news um ten minutes before yeah. ten, even o file di-headlines eh, eh. yona a soefe but ke ten minutes before bona o tla sengwala very fast wa transcribe ka nakwane o enyanyaneng bola that detail o bontšha le gore president ba mo tshwere then ke yona ya bohlokwa ke yona ya bohlokwa so o na le di-breaking stories tse dingwe tse le gore o ka se di tlogele if that paper nke bo se ewe yone maybe o be le se e le goreng ke se badile ka the previous slot mm, a maybe ke be ke sena bothata le sone but that one ne swantšhe ke no se bala you had to so that is like as all ka ra ka sponge oh, and was bad and was bad
then ke gopola ebile ke fetša ke snoisha fede fa se ka ra mo ka tla ka bolela maka and batho ba bona gore a se maka Details e be di le gona. Tša bohlokwa, yes. So, ee, so dilo tše ka moka di dira ke lerato. Di dira ke lerato. Ge o ka hloka lerato, a ke nyake go botša maaka, ga o na ntho e le gore o tlo e dira. Akere. As for radio, di-news tšone ebile it's worse. So to wrap things up, re re tlo dira something light. So re tlo dira a quiz challenge. Okay. Five in five quiz challenge. Okay. So ke no botšiša potšišo, and then eh, wa nkaraba a selelo ja ntshwenya ya so putšha mathomo if ne o le superhero ne o ka ba mang and why okay if nke be ke le superhero e be ke tla ba a priest mhm. lebaka la ka la gore e be nka ba a priest is because of matšatšing a lekgono ga o sana a priest ya o tshepagala So nna be ke tla ba a priest, go ra gore be ke tlo šoma ka thata gore batho ba kgone go ntshepa because of nowadays di priest di limited. Okay. So beef or chicken? Ey, beef. Motho wa kgomo.
Ke motho wa kgomo. Ya, nama e- na- nama e makhura nne Ah, ah, chicken e šetše di tletše ka mo. So beef, ai chicken re tla e bona. So- Gore ke rena bana ba tshepagale re le moketeng Nna o ka re ke tlo apea bona tšela tša gore ba re re fihla go gona ke šoma a se wena a motho o fihla go because a o nyake sekhafting sa o ya gae a kere a your favorite drink um ke ke ratela juice o tatela as you can juice see ya ke ke ratela juice ke ke ratela juice um e be ke sa e rate be ke rata

ke mo rata ka pelo ya ka ka moka ne a pela taba tša sepedi lucas gapola that's my favorite matle o re leboga nako ya gago o bile monate o bolela le wena re o tsebile o feta ka mogobe re tseba ka gona so ke a tshepa gore le di-viewers e ba tlhaletše your listeners especially e ba tlhaletše ba tlo tseba matle o seketa